Türkmenistana baramda Magtymguly şanyň sözlerinden ýazylan kitaby maňa bir ýadygärlik berdiler. Kitaby açdym, bir söz näçe gün bar pikrimden aýlanyp dur-da, şahyrymyzyň düşünjesi barada aýtýar. Boş galypdyr gapyl göwre, merdana birew jan ister, ýürek bagrym kylyp para, asuda zaman ister. Şüýde bir ýürek gysma barda şahyrymyzyň kalbynda bir döwürden kepläp dur, bir döwri isleýänini asudalyk bolsun, näme diýeniňe düşünsünle, yşk bolsun, sulh bolsun. Ondan görýäň üç ýüz ýyla golaý geçmeli, şu wagt bir döwriki biz asudalyk bar. Ol zaman şahyrymyzyň sözlerinden belli, ýürek gysma bamyş, jeňler bamyş, kemçilikler bamyş, beýle parahatlyk ýokmyş. Şu gyssanmala sebäp bolupdyr. Şeýle bir duga aýanok şaýyrlarymyzyň kalbyna, ýüregine, diline guýulmak şu asuda zamany bir zamanlar isläpdir. Ilen görýäň şu wagt bir döwür ýeke şu asudalyk bar, şu agzybirlik bar. Meselem men arada özüm Türkmenistana gitdim, geldim. Garşyladylar. Öň başda Türkmenistanyň türkmenlik gerçekligini, mertligini, edermenligini aýdymlarymda, sözlerimde gollanýardym. Emma bu gün nesip etdi, Aşgabada gelmek, Akşehire gelmek. Dünýäde birinji at gazalypdyr, Ginesde ses bolan ýer. Ýeri bu müzenin ştaýly taryhymyzy, keşplerimizi ýakyndan görmek men üçin bir beýik bagt, beýik bir mertebe. Arassalyk, howanyň temizligi, adamlaň dogrulygy, ýollaň arassalygy her zady ýürege oturyp dur. Saglykdan beýik roý adamyň biri-de ata Watany görmek. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyz hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzdan köp minnetdarlygymy bildirýän. Hurmat goýdyla sylak goýdyla arkaýynda bäri geldim. Ýa Türkmenistandan doganlarymyz bäri gelip durla. Şeýle bir sulh bar. O zamanlarda beýle zatla ýokmyş. Beýle düşünip bolýa o wagtky düşünjele o wagtky gyssanmala bir dilekler döredipdir. Şu dilekleň sebäbi bilenem bolsa eýlän şu parahatlykla bar. Şoňa sebäp bolanlaňam jany sag bolsun. Iň gowy döwürde men şumat ýaşaýakmyka diýende. Şu wagtky parahatlygam şu wagtdakiläňem haýyr-dualary, dilekleri şoň sebäbi bilenem bolup bilýär. We ilk başdan Magtymguly şanyň düşünjesini agtaraňda, goşgularyny seredeňde hem görýäň, nebsine gaýym durubilmegi adamlykdan çürin şert bilýär. Her kes nebsini ýeňip bilsin diýýär. Öz içindäki garaňkylygy, bitaraplygy diýýär-de. Türkmenistana baramda bir zat iki meni beter gyzyklandyrdy. Şu bitaraplyk diýip näme bir gülleri bar. Sülh diýýär, agzybirlik, dostluk diýýär. Şu düşünjä ýetdim ki, her adamam öz içinde şu bitaraplyga ýetip bilse, şonda huzur, şonda dynç gelýär, şonda parahatlyk gelýär. Muny görjek welin öz içimde telekelik barmy? Özüme gaýym durup bilýärmi? Nebsime gaýym durup bilýänmi? Magtymguly şan ýanak ullakan şahyrlarymyz şony gygyrypdyrlar. Agzybirlik bolsun, dostluk bolsun, gatnaşyklylar kesilmesin. Ýagşy niýet bilen inşallah dowam edip bileýliň hemmämiz. Bu ýolda hem şuňa sebäp bolan hem Taňryýalkasyn berýän Türkmenistanyň hormatly Prezidenti, Hem Iranyň ýolbaşçylary Taňyrýakasyndan bildirýän ki şu dostluk beýik beýik konsertlere beýik beýik agzybirliklere beýik beýik dostluklara sebäp bolsun inşallah. Ýola dowam. Agzy birlik ölmesin, solan gülle güllesin, tiken döwürde döremesin, ýalan sözle ýaramasyn, kölegele dar bolmasyn, çöregede zar bolmasyn, ölen ýylda ýaz bolsun, ýaman sözle saz bolsun.